Gweithwyr gwych! Na ni, barod i hedfan yn uchel yn yr awyr ifanc yr adog? Wy'n barod, Miss Caddy. Wow, ddim rhy uchel. Paid â phoeni, ddala i ti. Helo, Caddy, helo. Co! Balŵns! Ga i gael nhw? Wrth gwrs! Ww! Ga i ddal un fyd? Dyma ti, ond cofio pa gadael i fi fy... Oh, sori. Gadael i fi! Mae'n rhy uchel! I nôl yn soli. Mae'n iawn, mae sefyll ar y blwch yma. Nefna ddim gweithio, Jet. Defnyddio stôl. Ww! Wps! Mae'n amser chwarae gwisgo! Gwisgo'n ffansi nawn bob un, gwisgo i ddwfw byw a llun. Gwisgo brenin, gwisgo wrach, gwisgo pili pala bach. Falle awn ni am dro mewn balŵn mawr. Na, ni fydd y gweithwyr gwych. Yeah! Gwisgo'n ffansi mewn bob un, gwisgo'i ddwfr lliw a llu. Drychwch! Fan y gweithwyr gwych! A goffer gweithwyr gwych! A ffona bach gweithwyr gwych! Gweithwyr gwych yn galw'r pencadlys! Helo, bencadlys! Gwac! Creu cadi! Sut allwn ni helpu? Argyfwngir gweithwyr gwych yn 333 Feibiau'r Natur! Mae angen help ar un waith! Hwrê! Ein Gyntaf! Woohoo! Bant â ni! Jess, ti'n gwybod ble ni'n mynd? Yy, wel, yy, na. Ond mae'n hawdd. Bydd cyfeiriadur y gweithwyr gwych yn dangos y ffordd. Ymhen tri bloc, trowch i'r dde. Woohoo! Back to me! Wedi cyrraedd! Waw, mae'r lle mae'n hollol anhygoel. Wel, mae gwaith trwsio yma. Rhaid fod rhywun arbennig iawn yn byw fan hyn. Ar fy ôl i, Miss Caddy. Gogoniant mawr. Odych chi'n iawn, yr hwyaden fach? Dw, diolch. Rhaid mai chi yw'r gweithwyr gwych. Ni yw criw Caddy. Wedi dod i'ch helpu chi! Dyna wych! Diolch am ddod mor gloi. Hy? Sut ddigwyddodd 'ny? All unrhyw beth ddigwydd yn fy myd fach i, yn enwedig gyda help y fam ddaear. Y fam ddaear? Dyma fi! Dyma restr o'r pethau sydd angen eu trwsio. Pob lwc i chi gyd! Nawr te, Mae'n rhaid i fi fynd. Rhaid i fi helpu'r byd i gyd. Diolch i chi. Hwyl fawr! Hwyl! Hwyl fawr! Ta! O'r gore bawb, torchi llewis. Pam fod y drws mae'n cwmpa o hyd? Sa'n gwybod, ond boes bach mae'n drwm. Falle wrth dynhau un o'r bechyn galws ma. Gyda'r be chi'n galw sma? Ond pa un? Cloi te Tara, ti bron yn barod! Rhaid i fi ddod o hyd i'r offer iawn, Jet. Mae'r be chi'n galw sma yn sgwar, felly defnyddiau'r un sgwar. Un, dau, tri. Tara! Wedi llwyddo! Hwrê! Mae eisiau trysio tap dŵr o fan ddeiar i Fancratoc. Mae weld yn iawn i fi. Uh-oh, mae'n dod yn rhydd! Ow, lollipops! O na! O gogoniant! O! O! Iawn, sownd ifanc radog. Rhoi ei hwn ôl yn ei le. O! O! Wi'n credu bod angen defnyddio'r gefele triongl. Un, dau, tri! Ta-da! Wedi llwyddo! Be sy'n drwsio nesa, Cadydd? Teledu a fam ddeiar. Gwych, wy'n dwlu ar deledu. Hmm, falle mae'r plwg yw e. Aros! Mae plwg a chortyn yn beryglus. Gad i fi weld. Diolch, ifanc yr adog. Croeso mawr, Miss Caddy. Dyma'r cortyn! Ydy'r plwg yn y wal? Wi ddim yn siŵr. A, un eiliad. Wi'n gweld... Ie, yeah, mae'n mynd fan hyn. Uh, Lollipops, mae'r cortyn yn mynd i fas. Bant â ni! Mae plwg y corff i ni mewn yn hwnna. Melin wynt. Uh, dyle hi droi? Dyle. Dyna sut mae'n casglu egni. Falle dyna pam nad yw'r tyledi'n gweithio. Dewch i'w thrwsio hi. Mae angen hoelion mawr crwn ar y felin wynt. Felly rhaid mae'r morthwyl gyda'r cylchoedd ar y pen yw'r offer iawn ar gyfer y das.

Nawr mae'r gwaith ar ben! Ta-ra! Chi'n meddwl bydd y teledu'n gweithio nawr? Heulwen haf, mae'n gweithio! Hwrei! Chi blant wedi gwneud gwaith Gwych! Wi mor hapus â gwenynen felen mewn cae o flode. Diolch i chi. Ni yw Creu Cadi yma i helpu chi! Diolch i chi yn arbennig am drwsio'r teledu. Dyma beth sy'n fy helpu i gadw golwg ar fyd natur ym mhob un man. O! Newyddion pwysig, argyfwng yn y parc. Does dim digon o law wedi bod ac mae'r gwair yn marw. Mae angen glaw mân yr haf yn gyflym ar y parc. Well i fi fynd i weithio. O, gaech tywys chi adre ar fy ffordd? Mm -hmm. Bydde hynny'n ardderchog. Fan tynnu! Dewch 'da fi! Cadi, mae tri balŵn fyny'n uchel nawr. Paid â phoeni, fi'n gwybod sut yw cael nhw o'na. Mae'n rhaid i fi gael yr offer iawn i'r dasg. Na ti, un, dau, tri, tara! Wedi llwyddo! Swnio fel bod rhywun wedi wneud rhywbeth arbennig. Ni di gwneud llawer o bethau arbennig heddi, mam. Ni di helpu y fam ddeiar i drwsio'r drws a'r tap dŵr a'r teledu. Waw! Tro nesaf bydd angen help yn y tŷ, wi'n gwybod at bwy i droi. Ni yw Criw Cadi yma i'ch helpu chi! Wel, wi'n credu dyle gweithwyr mor wych gael hwyl yn y parc. Hwrei! Gwych! Bant â ni! Well i ni fynd ag ymbrel. Falle bydd glaw mân yr haf yn dod i'r parc i Fancaradog. Cytuno, Miss Caddy.